Crest Media TV. Iraka lyawe.
Nimwabazyo ebiro ikumi na bitaano. Katindo habaireho omukoro gw'okutongoza enguuto ei bariyo nibakora eyakaza oburemba erikubarura sente ezirikwingana miriyoni igana n'ezindi sente. Tiimu ehikire aha kutongoza enguuto egyo ebaire eyebembirwe Chairman LC iv, Rev. Mugisha Katugunda, Deputy Kaawo, Deputy rdc, DISO, Secretary for Works kandi District Councillor w'egombolola eya Nkungu Sezi Byaruhanga hamwe n'ow'ebyamakuru owa Kazo District. kandi orukiiko rubaire aha tauni kanso eya Burembo. Tiimu ei bashangire Buremba harimu Deputy Meeya Abel Futumukiza, Kansara wa Kizhooha Ward Tumwesigye Ntunga, Woman Kansara Caroline Mugume hamwe na Chairman wa nrm Buremba Town Council Omwami Nasasira Emmanuel Magango hamwe n'abandi. Chairman araganiise abantu oku barikuza kukora obutindo bwona okuruga Kazo okuza Buremba obu turiyo nituteganisa abantu ba Buremba n'abandi n'okubutamu za karivaati. Murekye mugumisirize nituza kukora enguuto zaanyu nikyo Abel ku yaaningambira. Tukozire egyo enguuto twagitsya hati ey'okuruga aha kuza Kabingo. kuza ngomba nayo neeza kwija omu shi egi endiijo. Ahabw'okuba tigiine omu puroguraamu, tigiine omu puroguraamu. Reero mbwenu mutakairarikirira, mutakakubanganisa, egyo enguuto nituza kugikora. Omu shi egi endiijo nayo eriku eriku ei turikwija kuba twatungire, nituza kukora egi eya Kyaruhura. eyakyabuura mpuuga kabingwa egyo eyakyabuura kare imwe aba town council nimwe kuba natungya esente mwatunga bureda nimwija kukora aha zanyu. Kwonka ezo eziri meyini ezi nitubaasa kuzikora. Nimwo ekyanya omugumisirwe. Abanyaburemba babe baine amatsiko ngu enguuto neeza kuruga Kazo, eze Buremba, eze Kabingo, egumizemu na Ngomba, beitu omu rukiiko orwo abakuru babamanyiise oku enguuto egyo erikuza kukoma Buremba. Nintwara omugisha ogu kubakiira chairman nabwo aija nabo omu mwanya ogu ogwa Buremba Town Council. Twashemererwa munonga ahabw'okubareeba n'okutekatekaho kwija kugamba naitwe nari kutworeka ebi mutukoreire. Itwe nk'abanyaburemba nitubasiima ahabw'enshonga ku turikureeba enguuto egi twareeba nimutusharira enguuto. Tuura twasiima munonga obwebembezi bwanyu na n'okutukorera kwanyu. Ahabw'okuba omuhanda ogwo gubaire guri mubi okuruga aha kuza kuza akazo, ebiina, nambwenu twaba nitushaba kakuba nikibaasika kutaba okushara kwonka hazemu na karivatisi. Eza kutwara amaizi aga na munonga ahantu ahakuba hasiisikaire munonga. Mbaire ntakagiire gye sayidi egi aha kaju oku yaafiire, tubaire nitutoora nitutoora eibanda. Mbwenu kandi ku zaakuba zaizire nitukiteerera omu ngaro kandi nitukisiima. Kandi kandi eki ndikugamba ku araabe kiriyo nikikorwa, mbwenu obu turikusiima Mukama ku kiraabe kiriyo nikikorwa. Baitu nitubasiima ahabw'okukiteekateekaho nk'abantu baanyu ahabw'okukwatanisa. Ahabw'okuba twena nk'abeebembezi nituba nitukwatanisa, nituba twena ngu ekicweka kyaitu kyona kitungurwe. Ba chairman w'egombolola ya Buremba yasiima district okubaijuka bakabakorera enguuto etwire nebateganisa munonga.
Kandi ninkuha omugisha gw'okusiima Ruhanga ahabw'ezi enguuto zaitu. ezibire zasiisikaire mbwenu obwo twatandika kuzikukorera ningira ngu ninza kubasiima munonga okwongera kutwijuka naitwe nka Bureemba Town Council okubaasa kutukorera enguuto. Tiibyo yonka ei murikukora chairman enguuto zoona n'obuguuto bwingi bukafa hariho n'obuguuto bwa town council itwe tukagizaire sente twatungire town council. Kukatungire sente kuruga omu central government kutuhweza z'okukora enguuto. Itwe tutaha nitutunga obusente obwabaire buri obw'egomborora kandi ku turikuza kubuta amashomero marungi n'amarwariro ebirikwetenga omu town kanso. Kwonka nyine amatsiko ngu obu oriho noza kubitukorera sente ziija nimanya ngu noza kuzitukorera ahabw'okuba ekizibu ekirikubaho, n'abarikuba nibavuga bakareeba taiburi egi kandi bakabura ati omuriro. Akatandika kugira ngu mukore mukore kwonka buri eki agikwatsire. Ekyo nikimanyisa esente kwija mukazirya zigwa kaziiba kwonka bakagira ngu... Nibaza kukora enguuto n'ebindi. Mbwenu nyine amatsiko ngu tokwija kukikora. Sente oku ziri kwija nikwo n'okuzikozeseza. N'ahabw'ekyo nimbendeza omurimo murungi kandi n'okureeba ngu mwatukorera ekintu kirungi. Naitwe nituza kutaho amaani maingi kureeba ngu twaguma nitureeba ebintu oku biri kukorwa ahandi. Ka mbendeze orukiiko rurungi. Mwebare munonga. Kandi Deputy rdc Omwaami Sylvester Agambire aha nshonga z'amataka na munonga agambire ahari ba buroka b'amataka oku barikuryangatanisa abantu.
Niinyenda kubasiimira obwebembezi bwa Bureemba. Nimukora gye munonga. Muriyo nimukora gye munonga. Kuruga naahika omu disiturikiti egi, ngumire nintungamu okwijugirwaho omuri Bureemba ahabw'okuba emyanya emwe ninteeza omutwe. Kwonka Burembo tinkatairwe omu mutwe muhango ahabw'okugira abeebembezi obumwe ebintu nimubihendahendera kunuuya noora ofiisi ya rdc nibagihenda abeebembezi ab'enyima baabatamanyire murimo gwabo kwonka boona baamanya omurimo gwabo bakada. Hariho emishango y'ekiikuzo owa rdc kandi hariho ey'okuhwera enyima. Kwonka hati mukansindikiire buri mushango buri mushango ngu nigwija omu ofiisi ya rdc nk'oku emyanya endiijo ndikugireeba. Mbwenu mwebare munonga. Ah, ekyatureeta aha, kanze aha muramwa gw'erizooba, niinyenda kubasiimira gavumenti yaitu yaarwangisiriza. ninga shi eya NRM erikwebemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bantu mwe tugyerizeho. Tutairwe ebigwererezi bingi erigyenda nk'eihanga kwonka gavumenti yaitu egyerizeho. Nikyo murikureeba nitukibona akasente k'okukora emirimo egi. Ka ngyende kubashaba naitwe tutakahikire nituza kugira tuta? Nituza kuhikaho. Ekyo ngyenda kukibagambira. nabura mwari mugamba ngomba nkahi timwe mwenka kwonka eki nituza kukitereza chairman nkoku yabagambire sente niziza kwija tizakoma erizooba sente nizaguma nizija Kandi enguuto nizaguma nizikorwa mweshimwe abarebire enguuto zenyima boona nizo twine hati ruriyari ngatizotwine mbwenu ekyo nikimanyisa ngu obwebembezi burungi Bwagumizamu nitwija kuguma nitukora enguuto ezo kandi nitutereera. Nsiimakazo, nk'oku chairman yaaya akigambire, titukagize buzibu na leadership na munonga omu busente obu turikutunga ahabw'okuba akasente akakwija, at least there is value for money omuri Kazo. Abamwe manya abu mperize kugambira, omuntu nayimuka ahagira ngu oku n'okukorayo omudumo ba rehabilitate inga oguturayo bakisheza aa ngu tukoze ngu twombekire omudumo bo bagyenda bakwata sente baziha bata bazirye kwonka aha omuri kazo nituragirwa kureba ngu there is value for money nitwihikiraho ntu monitoringa omurimo gwitu gwa rdc n'okureba esente za gavumenti oku ziriyo nizikora. Kandi ekya kabiri n'okuranga ngu abantu baitu mwine obusingye. Mbwenu ebyo twaba tubyine, omurimo gwaitu niguba nigwanguha gwa ofiisi ya RDC na ofiisi ya His Excellency. Mbwenu mwebare okukozesa gye sente ah, kandi ah, nane kuzikozesa ebi zirikukora bikareebeka. Mbwenu kunoogira ngu tibikureebeka buri twagizire obuzibu. Sisitemu y'okuguza amataka harimu abu barikweta ba burooka. Nabulemba kunu natungireyo kesizi ezo ba broka be byamataka omuntu nayimuka aha ngu ni broka tagira na shilingi igana ayimuka ahurira ngu ngu nanka naguza ekibanja ninga shi omwanya agyenda ahikayo amuteratera kibarire ekibanja kya million kikumi na tano amuherezaho million itano. azikwatakwata ati b'okwatsire ezo neerunyija, Ori yaamukorera endagaano ku yaamuha oriya ku yaagura eitaka. Ogwo akisheza ataragaza aronda ow'okugura, akimubona amu, amuguza ezirikusinga ezi yaaragaine n'oriya. Abamwe atoroka nazo nainga atandika kushashura insitoorumenti ez'esente ezirikukora ebindi. Mbwenu tugiziremu ebizibu ebi. Mbwenu chairman niinyenda kugira orutaro n'abo abu barikweta ba broka. Niinyenda kugira orutaro nabo. Harimu n'abamwe abu naakomireho. Harimu abu naakomire. Hariho n'abatorokire omu. Ahanyima y'okutunga endagaano, akaguza, akatoroka na sente ezo. Mukama w'ekibanja akabura ki? Esente. Mbwenu niinyenda kubashaba abanyaburemba, chance nungi leadership eri aha, mutuyambe. Kandi niinyenda kwigura orutaro na ba chairman ba LC1. Naasayiningira oriya broker ngu yaagura ekibanja, akisheza agaruka areeba wa wundi ou yaareeta nawe amusayiningira ku yaagura agaruka. Mbwenu oshanga chairman asayiningiire abantu nka mukaaga boona baguzire ekibanja kimwe. Mbwenu niinyenda kushaba ba chairman ba LC1. ninza kugira obuzibu nabo. Nambwenu haine abu turikwenda kwihayo, hariho ba chairpersons ba LC I abakuziise kubi stamp zaabo abu turikwenda kwihayo ahabw'okusayiningira ekintu kimwe akakisayiningira abantu baingi. Mbwenu ezo nizo land wrangles ezi twine. Aga amataka ga gavumenti, ebi mwaba nimugamba aha, ebihandiiko tukabyohereza Kampala. Kandi nabyo mutegyerezeho baije babanze batugarukemu reero tureebe ekindi eky'okukora. Then ebya security Buremba, Burunga tutungireho ab'okutuhwera. Naahurira mwanimugamba aha kya poriisi ni nkye kandi aba poriisi abo ab'okusinda twababoniire omubazi. twaba aboniire omubazi abo abarikusinda. Eriigyenda waaba otarikubaasa kuheereza abantu obuheereza, nootaaha nooshutama abarikububaasa nibagira bata? Nibashutambamu nibakora. Baaba barimu omwo omwo omwo omwo omwo n'omuri burembo nabo abandi abandi n'obu bari ba- baabe bampurikiize, nituza kubaihamu nibaza kutaaha. Ahabw'okuba hati obwire obu twahikamu n'obwire bwo- bwo- bwo- bwa- bw'orikubaasa kushiisha gavumenti eyaitu kandi eki tutakwenda. Harimu n'abakushuma, abapooriisi abashuma nabo abatakuheza mishango shangwa kuza kugwetoroora. Nabwegyezi hariho ou naatunga nawe aha disi- aha- aha omu ofiisi yangye. Bamwetoroize omusha bakamubuga na baamuteera baamwaka n'epiki ye, omushango gwa zaapooriisi naati guriyo nigwetoroora tibakwenda kuguheza. Nambwenu naruga aha nyenda kuronda oine fayiro egyo Itwe ebimwe titurikubikora ngu harimu emizaanazaana. No, we want service delivery y'abantu baitu kandi ehikire. Tibibe biri ebyo eby'okuza kwetorooza omuntu okashusha ngu aine omushango kandi ou ya- owaaguma oku oryaire agizire ata ariho. Turikwenda zibe hanu. Mbwenu tugyerizeho nka security. kureba ngu twakuuma abantu baitu. Mbwenu abu twinemu abu batuhaire ab'okutweraho na munonga omu boundaries zaitu za Bureemba na Burunga mubaheereze obwire. Ekya kashatu, imwe bantu mwe mwareeba omuntu ou mutaayetegyereza mumanyisa abu arikukwatwa, abeebembezi ab'eby'okwerinda bareebeke ngu omuntu ogwe twamanya niki ahabw'okuba omuri abo abu turikutunga abataayetegyereziibwaho mutakumanya nibo. turiyo nitukwata kandi okashanga bari abantu benyini abarikwenda kututeganisa omu security. Chairman w'entebe ya kataano Rev Mugisha Katugunda we nagya ngu chairman yaaba ari omushuma n'abandi nibaba abashuma beitashoboreire ku district ya Kazo barikukora hamwe kandi batari bashuma. Ariyo nahwana nawe. Takubaasa kuteera omubiri, takubaasa. Nari twaba turaba itwe disiturikiti nituba na RDC n'ebindi ni nk'ebyo. Kwonka ekyatuyambire, ekyatuyambire kandi beitu tituba niturwanira gye. Manya abakurwana nibarwana nibarwana ahabwenda ahabw'okwenda kwayo. Hati chairman yaaba naarya, ogu naarya naawe atakutungaho.

Tihariho kindi eki nyine ataaho agandi amaani agu nyine. Kandi nanye ntarikwiba. Abo boona boona boona tibakwiba. Ahabw'okuba chairman yaaheza kwiba ati, naija kwi- naija kwiba ba- ba- aba tekiniko, naija kwiba nka nka se- sekuritare, naija kwiba na- eh, n'orwe- n'ondiijo orikwenda kwiba neiba, no- n'ow'ogombora neiba. N'owa muruka naiba, n'owa PDM naiba, kwonka abo boona boona owa PDM ku akuba yaataaha enyindo tuba twamwihayo, reero hati baabaire nibaiba abantu ba Kaicumu n'omu ngari. Hurira kuteeza akaruuru ka VHT eki konka akabaire karimu esente? Teekateeka. Ka VHT kibaire kiremeisa akaruuru omu ngari na VHT ahabw'okuba bakakwata esente baaziheereza bamwe omu bakozi. ahu baabaire nibenda kurabyamu atateererwe akarooro ahabw'okuba ngu bamuhuriize. Hati ebyo byona twabizamu twaanura. Kare mbwenu eki naaniinyenda kubashoboorora nikyo ky'okuteereza obumanzi n'okukora ebintu ebi. Omwami Emmanuel Nasasira Magango ori Chairperson wa nrm aha bwegomborero ya Buremba, Asiimire disiturikiti ahabw'okubakorera enguuto kandi hoona agarukire yaagamba n'aha mwanya ogu bataahani ba Rwanda Town Council hamwe n'omushaija ou barikweta Rion. Emmanuel Magango naashaba disiturikiti ku ebaasa kureka kutaaha omu nshonga zaabo ekabashoboorora mukama w'eitaka.
Siika na kanso na kau na diso na rdc itwe nka nyowe nka chairperson wa nrm nitwenda kubasiima aha bwa support n'omu kusiima emirimo erikukorwa aharuguru aha twine amaani maingi garikuruga aha district niinyenda kuhererekana n'enshonga ibiri. kuba nitukora divolopumenti nangwa niinyenda kubasiimira n'eirwariro eri mwateera omu puroguraamu oru rinovekinga naayo naaneshaba abanyaburemba mubateerere omu ngaro. Kwonka bwana kyapasoni twagamba twimukire aha nk'abanyaburemba twaza twaza omu ofiisi yaawe nitufa na porodusi zaitu za haribo naaga magingo ekyo tikikashobooroka ezaitu z'egumbururaho. eitaka ry'egombolola okutwarwa erya Ryondo. Twaza omu ofiisi ya rdc, twaza omu ofiisi yaawe ka wakaarimu twaheerera Kamutungira ebariha neeruga Kampala erikuragira ngu babyemereze bariho bariyo nibatsindika nana pooriisi byenda kuhwerera hika byaza kutureetamu emparazo.

kandi na water department oba ne Rugaa district oba omwami Sheezi hati mugareeba ngu agu gatandika kuza ah'omu tawuni gatandika kukoma. Bwana chairman niinyenda kukugambira na bwana RDC na CAO buri mba secondary school eine amaizi, buri mba primary school eine amaizi, egomborora eine amaizi, tawuni eine amaizi, amashomero agarwiizi nigatungira amaizi. Kwonka hariho another water source ei mwatsigire mwatimba kuruga aha kitamba. So egyo kuruga baagitiimba hariho ago amagyengo tihaine kirungi.